Chutih lai chuan Fangiani chu a ding ta daih a. Fangiani chuan, Helai thleng chauh khi ka rawn kal thei tawh. Ka bungrua ka pek fel tawh sa chu Yoyoy inah ka dah phei tawh a. Ka chu ngaithatna zawng zawngah khan ka lawm lutuk a nia. Kan la inhmu leh dawn nia tiin a kalsan ta a. Sangian i rawn lang in Yo Yo i kuah in, Kal tir a har em a ni tiin a tap a. Shimeng pawh inah a lut chiah chu a hawi kual a, engkim mai chu a reh thuap in a hria a. An dan zawm tur an ziah naah chuan va tawk lem pahnih a lo ziak a, a va en vang vang a. Sawtah sawn ani chu i tan a lo awm reng ang tih a lo ziak a. A tukah Hrimenga alarm set a rawn ri a, a mang lam hriat ruai a, Fangianin, Hrimeng, tho tawh rawh le, na ah ka li ngai a nia ti a rawn au angin a hria a, a tho nghal zawk a, mahse a alarm chauh a lo ri si a. Phur lo zetin a tho a, fridge a han hawng a, eitur engkim mai ah chuan lehkha a lo bel vek a. Bathroom ah te chuan Fangiani cosmetic te pawh a lo la awm nual a, Fangiani ringawt mai chu a ngaihtuah vangin, A bungrua te chu a dah khawm a, a store room ah chuan a dah tha ta vek a. Hrimeng chu company lamah a rawn lang a, chumi ni chuan movie dangah voice actress tur an lak leh dawn avangin interview an awm nual a. An zingah chuan Fangiani chu a tel ve rin avangin zawng ru deuh si, zawng anga lan duh chiah si lo chuan a lo tei kual vel a. Chutih lai chuan Mister Hau a rawn kal a. Hrimeng tah khan engei tih a a rawn ti thut a. Hrimeng chuan, Heng lai te hi a bal a nih hi, engah nge an va tifai lo ve tiin thil dang tih tur chu a zawng ta ruai a. Mister Hau chuan, Vawiin chu interview ho lo vil mai ta che. Discussion nei turin kal kan ngai a, Fangiani pawh kan zingah tel ve dawn a, a han ti chiah chu. Hrimeng chuan rawn au let in, Aah, ka lo kalpui ve ang che. Hei te hi chu midang kutah kan dah mai dawn nia, a rawn ti hmak a. Mister Hau chuan, Aw, ka hre chhuak leh chiah, Fang hian hi rawn kal leh dawn lo. Ani chuan a tihtur a ti zo tawh a, fim a tawp hunah lo chuan a hmel a rawn inlan tawh lo vang a ti a. Hri Meng chuan, Hna neih loh chuan a rawn kal dawn lo tih na mi? Ani chuan, A hmel rawn inlan tawh lo law law rawh se, a han ti nghal hmak a. Mister Hau lah chuan an hrethiam thei mai mai khawp a, Mipa thusawi reng reng hi chu dawt bak hriat tur a awm lo, a an ti sap a. Fangiani rawn lang ve leh thung a, an dawrah chuan lung ngaih hmel zetin a ding a. Hrimeng nena mi kawng kal an chhiar lai ang chiah khan mihring te vel chu a lo chhiar nghauh nghauh a. Yoyoy-i chuan a rilru lo lak pen phet a tum a, mahse, a ko ei zo thlawt lo. Mi sawmkua leh pakua a chhiar tling ta a, chutih lai tak chuan Hriyi a rawn lut hlawl mai a. Yoyoy-i chuan lo hrilh a tum a, mahse Hriyi chuan hrilh lo turin a lo khap vat a. Hri Yi chuan zana chiah chiah tiin a lo va bia a, tunlai chu i reh riau a, message i en duh bawk si lo va, ka lakah i lungawi lo ta emaw ka ti a, chanchin rawn ngaihven turin ka lo zawng che a a rawn ti a. Fangiani hmel chu a lung ngaih hmel riau a, hriat avangin a chhan a zawt ta a. Fangiani chuan, Hri Yi, hun kal tawh theihnghilh a, tlan san tumin, chumi tur chuan engkawng ber nge zawh i la tha ang tih ngaihtuah in i awm ve tawh ngai em? a ti a. Hrihi chuan, Ka hrethiam alawm khatiang a i awm dan kha. Keipawh khatiang khan ka awm fo thin alawm. Thil tha deuh mai ka hria ania, naktu ka i hman angem? tiin a zawt a, len chhuah puiah a sawm ta a. A tukah Hrihi nen chuan inhmuin, Hrihi chuan a thil ei chak zawng te chu a han lei sak a. An titi reng lai chuan Hrihian ei tura a hmaikawr a han phelh chiah chu. Nula ho chuan Hri Hi ni tih an lo hria a, an um ta nghal a. Hri Hi nen chuan tlan chhia in bar pakhatah an lut a. Hri Hi fans te chuan an rawn la zawng zel a, bar chhungah chuan lut in a nei tunu hnenah chuan Hri Hi a rawn kal leh kal loh an zawt a. A ni lah chu a lo in duh hlarh hlarh hle mai. Hei hi lei ula ka hrilh ang che u, a lo ti hmiah a. An ni chuan an han lei a, bar nei tunu chuan a awmna ka hre miah lo mai tiin a lo chhang daih a. Fans te chuan a lut lai kan hmu reng alawm an ti ve tlat bawk si. Bar neite nu chuan, Helai room zawng zawng hi book vek ula chuan ka hrilh ang che u a ti leh a, chu erawh an thei ta lo, thinrim zet in an chhuahsan a. Hri Yi leh bar neite nu chu an lo la in hmelhriat em em zui leh nghal a. Hri Yi chuan chu bar chu midang rawn tel ve thei miah loh turin a hauh ta nghal vek a. Hrihi chuan, Khatiang rilru hahna tih rehna tha deuh mai ka hria sin. Ngaihzawng nei rawh, thinlung takin ngaihzawng nei la, a han ti chiah chu. Fangiani chuan, A, ngaihzawng nei chu sawi tawh lo teh, rilru natna bak min thlen ngai chuang lo, a rawn ti vat a. Hrihi chu a inah secretary nen rawn langin, a secretary chuan, Weibo a, Yin Jiangi nena inkawp angin an chhuah che u nia, i fans tam tak an kiam phah a, tawngkam i neih vat loh chuan i hlutna tla hniam vek dawn a nia, a lo ti bawrh bawrh a. Hri chuan, A pawi lo, fans mawi hmang tak tak tih kiam nan a tha hrim hrim a rawh alo ti thian a. A rilru in, Fangian, min hrethiam rawh, min hnaih theih nan he thil hi ka tih mai a ngai a ni, a ti a. Hri Meng leh Mister Hau an rawn lang a, Hri Menga lungleng inthup chuan zu a in reng mai a, Mister Hau chuan a rilru tihdam tumin, India nge leh hri te chu Weibo ah pawh an inpawh sa hrim hrim a, hetianga thu an lo chhuah pawh hi eng vak ah ka ngai lo tiin a dam zawng in a lo sawipui a, a nupui leh a fapa te in a kal a duh thu te sawi in inngaihzawnna lamah phei chuan a thiamna san viau thu te a sawi duah a. Hrimeng chuan. a nih chuan zawhna ka zawt ang che ka drama en pakhat chu nula leh tlangval in duh ru tawn ve ve an ni a nula chuan a chhan leh vang pawh miah lovin a kalsan ta daih a enge a chhan ni ang a ti a Mister ho chuan tlangval chuan a hmu si thin em ni a ti a Hrimeng chuan ai tiin a chhang a Mister ho chuan nula chu a beidawng aniang chu tiin. Tlangval chuan a duat leh duat loh a zawt leh a, Hrimeng chuan duat lutuk lo a ti leh a. Mister Hau chuan a kalsan dawnah thu engemaw tal sawi a ni em a han ti a. Hrimeng chuan a kal dawn chuan a bungrua a pek a, a nuam tih zawng tiin kan chhuak dun a, ka piancham min lawmsak bawk a, ka chungai thatna zawng zawngah ka lawm e a ti a, tichuan a kal ta a ni a ti a. Mister Hau chuan in sum zo lo, a nui nasa tawh lutuk, Nangmah ni a ni chiang mai a ti ta a, Hri Meng chuan a chhanna chu sawi vat mai rawh a rawn ti nghal hmuk a. Mister Hau chuan Hri Meng a laka i rilru put dan i thup rei lutuk a, chuvang chuan a beidung in a kalsan che nih chu a ti ta a. Hri Meng chuan Mahse Hri hi a duh zawk sia a ti tlat a. Mister Hau chuan Milar leh amah ngaisangtu inkar chu. Inngai zawngte inkara hmangaihna ang a ni hauh lo ang le. Unaupa, beidawng suh i unaupa hian ka pui zel ang che, a ti nghat a. Fangian i rawn langin Yoyoyi chuan Weibo ah a fans an pun chak viau thu rawn hrilhin an en dun a. Shiyi vang a ni tih an hrethiam nghal a. Fangiani chuan, Shiyi hnenah lawmthu hrilh a ngai nih hi. Mahse ka ti nge ka fans an pun nasat tehlul nen ka la hlim miah lo le, a ti sap sap a. Hrimeng leh Mister Hau rawn lang leh in Hrimeng chuan Mister Hau chu hruai haw a tum a, mahse Mister Hau chuan I duh viau a nih chuan I rilru chu hrilh mai rawh che, a chet hmasak hun I nghak ringawt dawn a mi? I hmangaihna aiin I chapo na kha dah sang reng reng suh aw, kan haw dawn chuan thil pakhat min tih sak rawh tiin a va hrilh ru su su a. Hrimeng chuan Yo Yo I call in Yo Yo I chuan Hrimenga min call a tih veleh Fangiani chu a tho nghal daih a, Hrimeng chuan. An awmna hmun hrilhin ho in jung a ruih em avanga hruaihaw turin a lo ngen a. Yoyoy lah chuan, Rui hlum daih mah se ka pawisa hleinem, a lo ti leh thawr a. Yoyoy a lo thlen chuan Mister Hau chuan Hrimeng chu haw tawh turin a rukin zai zirin a lo hrilh a. Hrimenga pawna a chhuak chu vur a lo tla sep sep a. Fangyanin kum khat chhunga vur tlak hmasak ber ni A ngaihhlut zia a sawi ka hre chhuakin Fangiani ngaihtuah neuh neuh chungin a ding reng a. Vura tla ania tia han text mai a tum a, mahse a thulh leh ta rih a. Fangiani rawn lang ve lehin Vur tla chu lawmin a ding reng a. Chutih lai chuan message a dawng a, Hriyi a lo ni a, Hritlang i chhar ange in hal um rawh Vura tla nia a lo ti a. Fangiani chuan Vur tla ringawt chu ngaihtuahin a chhang let lem lo. Hrimeng chuan Fangyiaini hnenah a duh tu hrilh dan tur ngaihtuahin mut pawh a mu hlei thei lova. Fangyian, ka duh che ni, ka bialnu nih i duh em? Aah, a tlang teh tawp e mai. Fangyian, i ei rawngbawl ni tui ka ti ber, ei reng theih ka duh. Aah, a fiah tawk lo, tiin sawi tan mai dan tur a ngaihtuah a, a rilru a thu tam tak a lut a, tha tih ber a nei thei lo, hrilh mai dan tur ngaihtuahin a buai em em a.

Chanchinbu mite hma ah leh nghal an in lei chin na tih lan chen an tum a niang a, nizan a engkim hrilh chiang nghal rawh ka tih che kha a la ti zui a, Hrimeng chuan lo en thla ru reng ang che tiin hmanhmawh tak in a chhuak zui ve nghal a, Hrimeng a va thlen chuan Mister Hau chuan kawngka atang in Hriyi leh Fangyani chu a lo bih thla a. Hrimeng a rawn thlen chuan thinrim zetin hall chhungah chuan a lut tlang nghal a. Engvangin nge hruai tel ve a, a va ti nghal ngawt. Hriyi chu duai lo nasa mai. Kan film ceremony a tel turin a rawn ti nghal hmak a. Hrimeng chuan Fangiani chu kaiin hruai chhuah a tum a. Hriyi chuan, Engvanga hruai chhuah tum nge ni? a rawn zawt nghal a. Hrimeng chuan a makeup leh a sam tih danglam a ngai tiin a hruai chhuak lui ngat a. Hetah hian lo thu la, emergency a nih ngawt loh chuan engvang mah in lo kal sawn suh ang che, a ti a. Hall-ah chuan a va lut leh a. Shigi hnenah chuan, In sawi fiah rawh, a va ti nghal a. Shigi chuan a insawi fiahna chhan tur a lo zawt let hlauh a. Shimeng chuan, Weibo-a Yinjiangi nena inlai chin anga thuthangte kha Fanggiani tana harsatna tam tak siamsak thei thil a nih kha i hria em? Hmanrua tana i hman mai mai tur a ni em ni? a va ti zui a. Shigi chuan, Chanchinbu mite hmaah Yin Jiangi nena inngeizawng anga ka insawi i hlau a ni maw? Yin Jiangin hmingthanna hmang tangkaiin lar leh zual ka tum reng reng lo. Contract min sign tir tura hmanrua tana hmangtu kha tunge a rawn ti let ta sak a? Hrimeng chuan sawi tur a hre ta hauh lo. Shigi chuan, Tumah thunawn tum chu Fangyani hi i mimal bungrua ni lo, a tana mi famkim chu ka ni lo. Mahse nang aia chuan a tan hian ka tha zawk a, a tan ka awm reng bawk ang, tiin a chhuahsan zui a. Fangyani chuan, Shimeng chu a va han rei em em ve mawle. Anni pahnih hi an insual a maw ni le? tiin an tawngkam tur awm ang te chu ngaihtuahin an tihdan tur ni awm taka a rin te chu a lo zir kual vel hman a. Chutih lai chuan Hri Yi chuan a lo khawih thut a, Hri Meng em aw i nih dawn tiin in la zei fa hranin no tak chuan a han hawi a. Hri Yi zawk a lo ni si chu, engti turin ngei lo chhuah a ti hu a. Hri Yi chuan, Hri Meng khan a ti duh dah che em? a ti nghal a. Fang Yane chuan, Ti duh dah love, kalsawn miah lo tur chauhin min hrilh alawm a lo ti a. Hri Yi chuan, A thu zawm duh suh, I duh duh na kal rawh. Thla la tura kal lawk ka ngai a, lo enkual vel rawh kan inhmu leh dawn nia tiin a kalsan leh rih a. Hrimenga hnenah Mister Hau chuan, I hrilh ta em? I thulh leh elaw? Hri hi hi kan elpui a ni ta ringawt mai a han ti a. Hrimeng chuan, Tu pawh ni rawh se. A laka ka rilru put danah ka chiang a ti vei ngat a. Mister Hau chuan, I tawng chiang a ni, i tawng ve ta tak zet a ni a han ti leh rih a. Fangia Nitei vel chu an hmu fuh ta thut. Mister Hau chuan, Hmanhmawh rawh, va hrilh rawh tunah sawn a ti nghal a. Hrimeng chuan an hun tawnin a zir loh em avangin hrilh lova kal sawn daih a tum a. Mahse Mister Hau chuan, Kal rawh, i rilru put dan dik tak va hrilh vek rawh tiin a nam lui ta ṭal a. Hrimeng chuan loh thei lo in Fangiani chu a hmachhawn ta. Fangiani chuan, Ka kalsawn pawh ni lo a nia, ka en kual mai mai ringawt a nia aw, tiin a lo pha nghal a. Hrimeng chuan, A tha vek e, tiin a ding ngawi reng a. Fangiani chuan mang a ti deuh a, Sawi tur i nei a mi e, a han ti a. Hrimeng chuan sawi tan dan tur a hre hlawl lo. Zikhlum pickle kha ka nei tawh lo va, a ti ta daih a. An hnung lamah Mister Hau chuan zei lo a ti lutuk chu a lo kun tlawk tlawk a. Fangiani chuan, Siama har hlei nem a siam dan ka lo thawn dawn che nia a ti sam et si. Hri Meng chuan, Yaw yaw i bula chen reng hi i tan a rem lo. A fapa hi la tlangval mai tur a ni sia a ti leh a. Fangiani chuan, Nang pawh tlangval tho alawm i ni tiin a hawisan nghal hmak a.

Hrimeng a rawn lan leh chuan beidawng zetin a thu tau hmuk a. Mister Hau chuan, A ropui tak zet, khatiang a inbem kha ka pian tir ata ka vawikhat hriat hna a ni tiin a lo fiam kual a. Hrimeng chuan, Engtin nge sawi se min tih? a ti pawr hlur tawh a. Mister Hau chuan, I chhuan lam fahrah te te ai kha chuan Wei Lin-a kha ka hmangaih a ni tih pawh ti la, a la thlan awm zawk ang tiin awmpui tur ka mamawh a, lo let leh rawh. Kha thil khan eng nge thlen sei ti? tiin a hau bawk a. Chutih lai chuan Fangiani chuan Wei Lin a bulah a in tifaitu tur a mawh a, let leh turin min ti maw? Hum, ka let lovang, tiin a lo ang ve hlawk hlawk bawk a. Wei Lin chuan a duh rul reng chenga, a bem ngam lo che pawh a ni thei sin, a ti ve bawk a. Hrimeng rawn lang lehin Mister Hau-a hnenah, Kawng dang min dap pui rawh, a la ti zui. Mister Hau chuan, Kawng dang dap tur pawhin i ti buai zo vek tawh alawm, a ti nang nang a. Hri Meng chuan, Lo ngaihtuah mai rawh, ka bem dawn, a la ti hmak zui a. An awmna hmun ve veah Mister Hau leh Fang Yan-i chuan, Bem maw? an ti rual che a. Water Utopia movie a in lan ve zawng zawng te leh an thawh pui te zawng zawng chuan thla la ho turin stage ah an ding thap a. Mister Hau chuan Fangyan enga tinge a hnungai din daih a tih leh Hrimenga bula pawh sawn a rual a. Fangyan-i chu zakin a hnung lama luh leh chu a tum a, Hrimeng chuan a lo kuah nghal vat a. Thla an lak lai te chuan Hrimeng chuan Fangyan-i chu a han thlir a, a lung a dum em em zui a. Engtin nge kan tih ang tiin mi tute emaw thim zingah an lo tawng sur sur a. Hrimenge te thian dun chuan Wei Lina an lo pun chu niin, Hrimeng chuan, Enga tinge light kan off kher? a han ti a. Wei Lin chuan, A chhan chu light a thim hian a phur awm bik, a lo ti su su a. Hrimeng chuan, A ho lutuk on rawh u tiin an han on leh rih a. Wei Lin chuan a pa te hun laia hmeichhe rilru hneh dan tih bu chu a lo keng a, a hlui tawh em avangin a ranga rangin an hnawl nghal hmiah. Mister Hau chuan, I kulna tak kha i hmang tangkai anga, pa takin i chetphung pawh a pa lehzual tur a ni tiin awm dan tur a han zirtir a. Mahse Wei Lin chuan, Fangiani hi ka hre chiang ber, mi nun nem tak a ni a, khatiang mi ai chuan i sum leh pai dinhmun tla chhia angin awm i awm anga, I in atangin i chhuak ang a, Fangngiani hmaah hetiang hian re theih hmel takin i inlan ang a, a khawngaih ang che, a lo ti ve bawk a. Mahse, Mister Hau chuan, Tunlaiah chuan sum hi a hlu ber tawh. Kha ai chuan hetiang hian aw, i aw kha zun pai thei ber turin i ti tham chal ang a. Hei, ka naute, i ti ang. I pian ze mawina ti lang turin i awm ang a. Tichuan, i sum i phawrh chhuak tawh dawn a ni. Hetiang hian, Min hmangaih dawn em? Min hmangaih dawn em? i ti ang. A bak chu, I bawh rawk rawk tawh mai dawn nia, a han ti leh ringawt a. Hrimeng chuan, Theihnghilh rawh u, keiman ka ngaihtuah ang, tiin a kalsan ta daih a. Fangia ni rawn lang leh in, Tiang awmpui tur mai maiin min sawm a, tiin a lo la ang hluk hluk a. Chutih lai chuan Wei Lin rawn lut in, Gu se bo nia, lo kal rawh zawng ang tiin a lo hruai chhuak a. Gu se zawng tur chuan hmanhmawh takin an chhuak a, engtin nge maw i tih bo theih reng reng le tiin Fangiani chuan Wei Lin chu a hau a. Wei Lin chuan, Zanriah kil turin kan pahnihin kan chhuak a, dul a hmel tha deuh deuh ka hmu a, chumi hlan chuan a lo kal bo daih alawm tiin chung lai hnim bul vel te chu an han en thuak thuak a.

Car awmna lam an pan lai chuan Hrimeng chuan, Fangyan, khi khi en teh? a han ti a. Fangyanin a han en a, E hi arsi nih khi. Khawpuiah chuan eng dang a tam lutuk a, arsi eng pawh a hmuh that leh theih tawh lo alawm maw le? a ti zui a. Fangyani chuan, Tuipui lal hnenah arsi lang turin ka deal a, Lawmthu kan sawi enge tiin a au vak vak a. Mahse Hrimeng, arsi lan laiin vur a tla ngai lo i ti em ni kha? a ti a. Chu veleh Hrimeng chuan Tuipui lal hnenah chuan vur pawh rawn sur tir turin a va ngen ta a. Chu veleh vur a rawn tla sep sep a. Chutiang a vur a rawn tlak sep sep nghal theih nan chuan Wei Lin leh Mister Hau chuan hnimbuk kar atangin vur an lo phuh chhuak char char chu a lo ni a. Hri Meng chuan, Fangyan, ka hring nuna i rawn lan hma kha chuan ka nitin hun hi hna hlir in a khat a, i rawn tel ve tak hnu khan buaina tam tak min thlen belh a, engkim kha hahthlak a chang zo va, mahse min chhuahsan hnuah khan hei hi ka hre chhuak ve chauh a ni, kan hun hman dun zawng zawng kha hun hlimawm tak a ni tih hi ka lo hre chhuak tlai lutuk hi a pawi ka ti tak zet a ni. Khawngaih takin hun tha dang min siamsak leh thei ang em? Arsi a lan zan apiang te, vura tlak hun te pawhin, eng hunah pawh nang nena hun hman dun hi ka duh a ni.

A tukah chuan company lamah Shibeng chuan a staff a lo hau vak mai a. Chu staff chu rawn chhuakin a thiante bulah chuan khatiang reng reng khan tun hmain a la thinrim ngai lo reng reng, a mak hle mai. Ni dangah chuan hetiang thil lekah chuan min hau ngai lo asin a lo ti a, a thiante nen an titi sap sap a. Chutih lai chuan Mister Hau rawn kalin, Engkim a tha leh vek mai ang tiin Shimenga room ah chuan thaw veng takin a va zai lut hlarh hlarh a. Hrimenga hnenah chuan, Baby, nizan vur tla chu vawt bawk em? a va ti a. Hrimeng chuan thinrim zetin a rawn vawm chawk a. Hrimeng chuan, Nizanah kha tih lai khan khawiah nge i awm? a ti nghal a. Mister Hau chuan, Engkima kal tluang vek tura ka ngai a, ka lo haw hma daih a, engatinge A tluang vak lo em ni? a ti a. Hrimeng chuan thuawmzia a han hrilh fiah a. Hrimeng chuan hreh tak chunga a duh thu a hrilh lai chuan Fangiani chuan a natna lampang ngaihtuahin, Ngaihzawng nei thei a nih loh zia a inhre chiang si a, nang nena inlaichinna siam hi